I be still your brother, your friend and your guy wey dey bring the things dey come give you based on wetin God talk wey go ginger you to do the things wey he wan make you do, to hear the things wey he wan make you hear and to live the kind life wey he want make you live. You know how e dey be, my name na still Frank Akpofre and today For Rhapsody of Reality today wey be Friday twelve of May twenty twenty three, e say knowledge dey important, knowledge dey important. Di book wey come put di tok today na First Corinthians two verse nine, e say, But as dem write am, Eye neva see, ear neva hear, or e don enta inside di heart of man di tins wey God don prepare for dem wey love am. Eye neva see am, ear neva hear am sef, di tins wey God prepare for those of dem wey love am. Hallelujah! Glory to God! Make we read. Plenty tins dey wey di Lord wan do through e children for di earth for dis last days. But di tin wey dey drag many pipo na knowledge, knowledge of wetin God tok. Hallelujah! How you take dey get hope for sometin wey you no even know sey e exist? Pastor dey ask us, how you take dey get hope for di tin wey you know sey e no dey exist? How? You no fit expect something wey your reasoning no fit understand. You no fit expect something wey be say your reasoning, you no even think am sef, you come dey expect am. You no fit. E no dey happen like that. Glory to God. E no dey happen like that. But thanks be to God. Hallelujah. Thanks be to God, di Bible say for di last days knowledge go increase. Di last day knowledge go increase. Knowledge of wetin God talk go increase. Hallelujah! Through dis knowledge, we dey do di impossible, tins wey be say e no dey possible sef, we dey do am. We dey do the impossible like Oyibo man talk am, things wey you feel say e no fit happen, things wey you feel say e no go fit work, things wey you feel say nothing go happen again, we dey we na im we dey do, things we dey the way dey impossible. Hallelujah! Glory to God! The Holy Spirit dey help and dey prepare the church for wetin e wan do as e dey help us of true, accurate and knowledge of God, di correct knowledge of God, di correct knowledge of di word of God. E dey help us, di Holy Spirit, e dey help us dey do di tins wey we suppose do base on wetin God talk, base on di tins wey God want make we do, di kain life wey God want make we live, di Holy Spirit na im dey help us take dey do am, take dey live di life.

We don receive, nor be di spirit of di world, nor be di spirit of di world, but di Spirit wey be God own, di Spirit wey be God own, Hallelujah, make e for fit know di tins wey God don give us free. We get di Spirit of God. Make we for fit know di tins wey God don give us free. Wetin be di tins wey God don give us free? Evritin wey concern life, wey concern life, God don give us free. Evritin wey concern God, God don give us free. Hallelujah! Glory to God! Make we still read. Life dey short by your knowledge or understanding. Life dey short. Many tins dey happun Many tins dey happun to you wen you get di right knowledge, di knowledge of wetin God tok. Many tins dey happun wen you get di betta knowledge, di right knowledge of wetin God tok. Your level go increase well-well, your level, di level of your reasoning, di level of understanding, di level of your knowledge, di tins wey you know go increase well-well. Na im be wetin Pastor dey tell us here. You go kon dey alert and go fit understand di wonderful blessings wey God don prepare for you and for me. Glory to God! Hallelujah! Wey E don prepare for you and me to enjoy. Hallelujah! E no dey sweet pass like dat because God love Him children and He don prepare things just like the book wey open the talk wey we read wey we read before. He say, Ear never hear am, eye never see am, and e never even enter the mind of men to know the things wey God prepare for us to enjoy. Hallelujah! Praise the Lord! Make we read Act twenty verse thirty two say, And now, my people, I give you to God and to di word of di grace, di to di word of e grace wey dey able, wey dey able to build you up and to give you di birthright among all of dem wey dey righteous, among all of dem wey dey holy, among all of dem wey be di sent children of God. Hallelujah praise the Lord oyibo man go say sanctified glory to God glory to God make we read you don already get the birthright wey be your own inside Christ you know say when dem born you when when your papa born you he don prepare everything for ground like for instance king pikin Wen di dem wan born di pikin, di king don prepare di tins wey di pikin go take live di life wey im wan live. So evritin don dey set for am, e no dey struggle for anytin. Na im be di tins wey God, wey our Heavenly Father don give us.

Everything wey God don give us, na through Him knowledge, through the knowledge of wetin God talk, na Him you go take know. Through the knowledge of wetin God talk, na Him you go take get wetin you wetin you don get, wetin God don give you. You fit take and hold wetin you really be your own if you get the better knowledge, if you get the knowledge of wetin God talk. Hallelujah! Praise the Lord! Last last, Pastor Chris come say,

Sing with grace for your heart to the Lord. Sing with grace from your heart to the Lord, knowing say everything wey he prepare for you, you don get am. You go happy inside wetin he give you. You go get the better knowledge of the things wey he get for you. You go get the better knowledge of the things wey he don prepare for you, wey eye never see, wey ear never hear, wey never even enter the mind of man Hallelujah na wetin today Rhapsody dey talk. This thing make sense. Hallelujah. Praise the Lord. Make we pray this prayer together. Just pray am after me. Say, Dear Father, I dey fix up with the necessary knowledge for life inside Christ through di word. Di eye of my understanding dey sharp, so I get awareness enter mysteries and secrets. Nothing dey wey I nor fit know. Christ na my wisdom and di word of God dey inform me every day through di Holy Spirit in Jesus name. Amen and amen. Hallelujah. E no dey sweet pass like that. Wetin God talk na im really sure pass and na im dey make sense pass. To know more about today rhapsody of realities based on wetin God talk, make you read First Corinthians two verse nine to ten, Ephesians one verse eighteen and Proverbs eleven verse nine. You go see wetin God talk for inside rhapsody of realities. today na so we leave am here today make you for no loss but before i go go make i play una one fine song by the love world singers make we take worship god as we dey go today but before i go play am eh, make i tell una again about the love world worship app my guy my sister you see the way e dey sweet me so because you dey miss if you never download that app for your phone Try download am because na there you go get fine fine music wey you fit take worship God the way God want make you take worship am and as you download am you go see the lyrics for there as they dey sing you dey sing you go dey sing follow them dey praise God dey worship God the way God want make you take worship am na love world music and art ministry na package this one for you and for me Make we take worship God the way God want, make we take worship am or if you still just stroll enter www.lmam360.com make you for fit get update and gist of things wey dey happen for ministry and inside ministry. As e dey on end the praise dey go on for 24 hours Evri day for one full year. Na by di Spirit God take tell am, Man of God, make we praise am for one full year. I know say you no go like miss am for anytin, just enta www dot lmem three sixty dot com make you for know how you fit take join dis mata of unending praise. Na so we leave am here today, my name na still Frank Akpofure, I go see una tomorrow but remember, wetin God tok na im sure pass and na im